Cyrhaeddodd y car nendyrroedd y coed a hithau'n tynnu at hanner awr wedi un. Roedd y lle'n diflasu efro bob tro y deuai yma. Bydd y merched, y puteiniaid hynny yw, eisoes wrth eu gwaith, yn aros am fusnes yn yr Oel Fel wrth ochr y ffordd. Edrychodd un neu ddwy tuag at y car wrth i Alban yr un araf heibio iddynt, er mwyn gweld pwy oedd e'n eu hadnabod o'u plith. Yr un hen wynebau a welai, gyda'i gwthiennau gleision mor agos at yr wyneb eu crwyn, diolch i'r Oel Fel am ddiffyg dillad. Trodd oddi ar y gylchffordd a redai o gwmpas y fflatiau uchel yng nghanol yr ystâd, gan ddod i Ddyla'r car i stop ger cragen cerbyd wedi losgi ni lw Ford Focus fi e, os oedd Alban yn nabod ei geir. Camodd y ditectifs o'r car, cyn gorfod cymryd lloches i lawr wrth ei wrth ei ochr, rhag y taflegrau a hedfanai tuag atynt a gyfeiria at grwp o fechgyn yn eu harddegau oedd yn yfed seidr yn y parc chwarae gyferbyn. Aww, Mister Ffycin Rosses! Roedd llais uchel o ganol y gang, cyn i gawod arall o falurion gwympo ar ben y car. Edrychodd Efrog a'r Alban gyda sgwr ei ben. Oedd hyn yn digwydd bob tro. Oedd e'n rhy hen i hyn, yn lot rhy hen. Gwyliodd wyneb Alban yn crychu a'i bartner yn gorchuddio'i drwyn gyda'i law, cyn i'r arogl ei fwrw, fwrw yn ei ddwyffroen. Shit bombs. Roedd yn taflu shit bombs. Sef cachu ci wedi lapio mewn papur tŷ bach a rheiny wedi dipio mewn dŵr cyn eu taflu at y targed. Cerdd ei drwyn rhwng ei fawd a'i fynegfys, cyn codi ben i weld Beth oedd y bechgyn yn ei wneud, ond pan wnaeth, daeth cawod arall yn syth amdanynt, gyda'r cachu'n ffrwydro dros y car. Cofiodd Efrog pan ddechreuodd fel heddwas am y parch a gâi gan y cyhoedd, gan gynnwys pobl ifanc. Wrth gwrs, roedd y dyddiau hynny ynghyd â'r parch wedi hen ddiflannu. Ac wrth gwr-, wrth gwrcydio wrth ochr y car, dymunai Efrog, dymuniad Efrog oedd ei fod fel heddlu'r Amerig a nifer o wledydd eraill yn caru'r gynnau o leiaf weddynt, gan ta adennill ychydig o'i hawdurdod. Ffycin hell, mae'n drewi 'ma, meddai Efrog yn estyn am gefn drws y car. Dere! MOM! No way! ddaeth yr ateb gan Alban. Ond ni chafodd Efrog gyfle i ofyn pam, na chwestiynu'r rheswm oedd arno eisiau aros yna yng nghanol y cach, achos daeth llais gyfarwydd i ostegu yr ymosodiad. Pam 'dych chi'r bastards bach! Daeth y floedd o geg yr hen fenyw. Ac wrth glywed hynny, cododd y ditectifs i weld beth oedd yn digwydd. Rhugiodd Efrog ei ben-glin wrth sythu a gwylio'r gang yn symud yn araf o 'na. Trodd Jac Defaun i edrych ar yr hedd gweision, gyda gwên fawr ar ei wyneb. Chi'n neud jobyn da fan 'yn, bois. Weles i ddim disgrifiaeth fel 'na yn y Myw. Keepin' the fucking peace, mynychfa, chi! So, ie.